музей ял поселени шайӗнче те, район шайӗнче те, республика шайӗнче те пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Мӗншӗн тесессӗн музей ӗҫлекен усӑллӑ музей. Ку музея ачасем килсех тӑраҫҫӗ. Кунта шкул ачисем валли пӗрремӗш класран пуҫласа вунпӗрмӗш классенех урокра усӑ курмалли программӑна кӗрекен материалсем питӗ нумай. Ҫавӑнпа та вӗсем музее килме юратаҫҫӗ, килсессӗн вара питӗ кӑсӑкланса пӑхаҫҫӗ. Ну, студентсем валли те унтан вара аслӑ ӑрури ҫынсем валли те кунта кирлӗ-кирлӗ материалсем тупма пулать. Ку музея, паллах, ӗнтӗ музей уҫма, паллах, ҫӑмӑл мар. Пурте эпир ӑна уҫаймастпӑр та. Музей уҫас тесессӗн пысӑк тавра курӑмлӑ пулмалла. Ҫавӑн пекех чунпа та пуян пулмалла, пурнӑҫа юратмалла, Пурнӑҫпа тан утмалла. Эпӗ ку музея, паллах, ӑс-тӑн музейӗ тесех каласшӑн. Ну, музей, музейе уҫмашкӑн, паллах, ну, ҫемьере пӗрне-пӗри ӑнланни те питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Пулӑшса пыни те пысӑк вырӑн йышӑнать. Ну, эпӗ ӗнтӗ мӑшӑра, Владимир Ивановича, хам мӗн пултарнӑ таран пулӑшма тӑрӑшатӑп. Фарида юрлать вӗт, пӗлӗр упрама, чун пуянлӑхне, йывӑр чух тӑсар алӑ пӗр-пӗрне. Ну, мӗн каласшӑн, музейӗн ӗмӗрӗ вӑрӑм пултӑр.
Музей уҫмашкӑн кам пуҫне пырса кӗтсе малтан шухӑш? Унӑн музей уҫас шухӑш малтанах Валерий Иванович шухӑшӗ пулнӑ. Ну, эпӗ ӗнтӗ унӑн шухӑшне ӑнлантӑм. Килӗшрӗм. Мӗншӗн килӗшрӗм? Унӑн питӗ нумай материал. Вӑл ҫулӗ-ҫулӗпе пуҫтарӑнса пынӑ материалсем питӗ нумай. Ну, вӗсем ӑҫта хуран? Хам та каларӑм ӗнтӗ, пӗр ҫӗрте музейра путсӗр терӗм. Ҫынсем хӑть кураҫҫӗ, пӗлеҫҫӗ, интересленеҫҫӗ. Кирлӗ-кирлӗ вырӑна пӗлсе вӗсем хӑйсем самих шухӑшлӑ пулма пултараҫҫӗ. Ну, музей уҫас шухӑшлӑ. Ну, ҫапла тейблонпа килӗшнӗ.
Тематикине э, хӑйне хӑех ҫам пек пулса карӗ е э, космос э, теме Валерий Ивановичӑн пуҫӗнче ҫам пек хӑш мӗнле пиҫсе ҫитнӗ вӑл ҫак тематика музей тематики? Музей тематикин те космоспа темле кайран хӑех ҫыхӑнса карӗ. Ну, вӗсене паллах вӑл питӗ кӑсӑкланатчӗ. Ну, вӑл тӗрӗссипе каласан вӗт-ха хӑй те легче пулас, пуласшӑн пулнӑ. Шкул хыҫҫӑн вӑл армине кайсассӑн, арминчен те пулсан та армавира кайнӑ, ну унта вӑл хӑй каласан панӑ тӑрӑх ӗнтӗ штурмана кӑна хатӗрлеҫҫӗ тесен те, летчиксене хатӗрлемеҫҫӗ тесе, вара вӑл тытать та килет, кунта, пединститута, вӑл малтанах унта вӗреннӗ, Пӗрремӗш курс хыҫҫӑн кайнӑ вӑл салтака. Вара малалла вӗренме тытӑнать.
Ну кунта космос кӑна мар, этнографи те пур-ха ӗнтӗ. Мӗне тавралӑх ҫинчен каласа кӑтартакан, тавралӑх та пурӑнакан паллӑ ҫынсем, ялта пурӑнакан ҫывӑх ҫынсем ҫинчен каласа кӑтартать вӑл. Ҫапах та вӑл космос енне туртӑнни сисӗнет. Вӑл космонавт пулма ӗмӗтленмен, ун пирки каласа памасть тесре? космонавт пулма ӗмӗтленсе те кайман Буляна. Сӳре бухгалтер иех пӗлет, иех эп пулмаллаччӗ, эп пӗлтермӗш милици. Ҫавна вӑл час-часах илет. Вара эп калатӑп, а мӗншӗн килнӗ-ха эскеп, мӗншӗн килнӗ? А вот унтине ҫамрӑк вӑхӑт шутласа та илеймессе пултарнӑ. Ӑс пит хавал ҫынна ҫулсем иртнӗҫемӗн кӗрсе пырать тесе калас килет ман.

Вот ҫын туман япала районта та ҫук. Малтан кӑштах иментермер-и сӑпайлӑх тӗллешӗнчен илсе сӗн ӗнтӗ. Ытлашши чӑваш ытлашши сӑпайлӑ вӗт вӑл. Ҫавӑн витӗрмелле тухрӑр. Ну, чӑнах та чӑваш ӗнтӗ вӑл ӗлӗкренех сӑпайлӑ пулнӑ. Вӑл сӑпайлӑх чӑвашӑн пӗтмесӗн те вӑл. вӑл чӑваш Тепӗр чухне вӑл пурӑнма чӑрмантарать та ҫав сӑпайлӑх тени.

Ун чухне ӗнтӗ Валерий Иванович пиҫсе ҫитнӗ пуль ӗнтӗ. Унӑн материал интеллектлӗ ҫынна кӑтартмалӑх пур япали хӑй вӑл калӑпӑр ӑс-тӑн тӗлӗшӗнчен каллех ҫакна хӑй асӑрхап та унта ҫимӗҫпа касса тунӑ рамисене хатӗрленӗ вӑл стенасем ҫине ҫырса тултарнӑ вӑт ҫавна вӑл хӑй калӑпӑр шухӑшласа ҫитерейменне ӑслӑ ҫынсем каланӑ шухӑшсене тупса музейра ҫырса кӑтартма пултарнӑ.

питӗ нумай. Ҫемьех калатӑп эпӗ. Хӑйӗн тата ӗнтӗ пӗлӗвӗ те ӑнӑҫта, эп калап, пӗтӗмӗнех ҫырса хуранӗҫ терӗм. Пӗтӗмне ҫавӑнта хурса хӑварӑнчӗ терӗм. Кӗнекесем тетӗп, мӗнсем ҫинче, материалсем ҫинче санӑн пӗлӗвӳ тӑрса юлтӑр терӗм. Унтан материал ҫав тери нумай. Халь икӗ корпусра пулсассӑн та, картишӗнче вырӑн йышӑннӑ пулсассӑн та музей япалисем вырӑн ҫитмест пек туйӑнать мана. Виҫҫӗмӗш корпусне уҫас шыв шӗке пуҫрӗ.
урок уҫма малалла тӑсма кирлех мар пуль. Ну, кунах Полина Кирилловна калать, Валерий Иванович кӑштах урӑхла шушлама пултарать. Ҫапла мар-и? Мы шухӑшне пока каламан, да? Ну, пуҫ ӗнтӗ может пур да мӑшӑрне кайран патне ҫитсен может унта у тебя пахчара та пур суха пуҫсем пур унта лаша хомочасем пур пӗккисем пур унта Унте ҫав этнографи мӗнӗнчен ӗнтӗ аякка каймасть ҫала вӗт-ха. Пурнӑҫ ӗнтӗ пирӗн, кулленхи пурнӑҫ вӑл пирӗн. Э, Валерий Иванович калӑпӑр вӑй питти чухне слуховушне те тытнӑ пуль, э, лашипе те ҫӳренӗ. Пурнӑҫра тӗл пулакан япала. Э, тен, виҫҫӗмӗш корпусне те уҫса сен пек или калӑпӑр под открытым небом тесе калаҫҫӗ ӗнтӗ. Уже пур пуртӑсем те палӑрсем пур, вӗллесем те пур, пичкисем те пур калӑпӑр. Космос карапне вӑл ҫутмала тӑвасшӑн-ха, илӗртмелле ӗнтӗ ҫӗрле ҫутатса илемле пултӑр тесе. Тен, калӑпӑр виҫҫӗмӗш корпусне тума сассӑн та урамра, тен, ҫав пек ҫӗрмен, тутӑхман япаласенчен тума пуҫлать пуль, тен, Валерий Иванович малла. Эсир ӑна хирӗҫ мар-и? Ну, унӑн самих шухӑшӗ те, кӑмӑлӗ те пуян ӗнтӗ. Каларӑм чунӗпе питӗ пуян. мӑш шухӑшӑсынах та кӗрсе те кать пуль. Унта так тӑван хумлӑ суха пуҫӗ тата ытти унта. Хӑшӗ-пӗри кунта килсе те параҫҫӗ. Вӗсене вон ҫавна тоже курӑнмалла вырӑна ӗнтӗ, хурать ӗнтӗ. Мӑрта та малалла пуҫтарать-и вӑл, ise килсен ӗнтӗ каялла парса ямасть ҫав. Ну, асӑрхарӑм, Валерий Иванович вӑл ҫав тери энергичный ҫын тесе калаҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫав тери вӑй-хал нумай ҫын, ҫав тери вӑй-хӑватлӑ ҫын. Унӑн энергине ҫата тупса хумалла пулнӑ. Ман шутпа, Валерий Иванович, ҫак хӑйӗн энергине вӑй хумалли, вырнаҫтармалли направлени тупнӑ пек туйӑнатман. Ҫавӑн пек мар-и? Эпӗ ҫавнах каласшӑн, ҫавнах унӑн ӗнертӗмӗн тапса тӑрать, шамикӗ калать эпне, ӳстерсе каламасть вӗт унпа пурӑнакан ҫын. Ӑҫта хурать вӑл вӑй-халне, ӑҫта хурать? Только шамик ӗнтӗ ҫав шухӑшпа, кӗнекепе, ҫыхӑннӑ япаласемпе только ҫанма вӑл. Ачарана шамик кӗнекене интересленнӗ вӑл. Эп малтан каласшӑнччӗ музей пирки, эпне каласа хӑварнӑччӗ. Вӑл ҫав пӗчӗк класра тӳнех библиотекӑран туха пӗлмен. Кӗнекесем илнӗ, вуланӑ, питӗ интересленнӗ. Вот ҫав ӗнтӗ ун мӗнӗ, вот паянхи кун таранччен ҫав пырать ун кӗнекене юратасси, пӗлесси, питӗ пӗлме юратать. Тӗнчене тӗпчесси, нумай пӗлесси. Нумай пӗлесси. Вот ҫав вырӑн. Ҫавӑнпа ҫак ӗҫпе вӑл ӗнтӗ, ну, пур наттесен те юрать. пӗлнӗ кӑмӑл тавах музее эсир калашле ӗмӗр вӑрӑм пултӑр ӗмӗр нихҫан та пӗттӗр тӗрӗссипе каласан ҫапла оны пархатарлӑ курма килекенсем сунатӑп пур сире тавтапуҫ